ne ne teɛ na wo nyinsɛn biaa a ɔse akwadaa no nyɛ ne dea adɛn ɛyɛ a na wo kɔ fa paneɛ na ɛwɔ ho de nyinsɛn anaa Mepakyɛ daabi ɛneɛ kwae. Mepakyɛ me ne ne tee no nye biaa a ɔse nyinsɛn nyɛ ne dea menim sɛ ebi a agorɔ na ɔyɛ dɛn ɔredie eti neɛ ɔtɔ so ɛnan no ɔka kyerɛ me sɛ nyinsɛn nyɛ ne dea eti ɔma me eight minutes sɛ menyɛ dɛn menkɔ yi ngu mɛnyi angu no nti wanhwɛ me kɔpem sɛ awoɔ no yɛɛ dɛn mewoeɛ Enti me ho hwiee ne mu hɔ na menim sɛ ebia wasesa ne suban na ɛyɛ dɛn ɔwɔ mu no still na nea ɔyɛ no ara na ɔyɛ ɛna me san faa nyinsɛn wie na mayɛ opre ɛyi family planning nti family planning me he firii hɔ no ɛna nyinsɛn yi bae nti ɛwia me mante sɛ nyinsɛn bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛna mebɔɔ no amaneɛ sɛ menyem ɔse deɛ nti na wonyem wonyem deɛ ne nyɛ me Na me ne wo yɛ dɛ ɛnyem. Ɛdɛ ɔne wo nna. Mepakyɛ ɔne me da. Ɔne wo da a ɔhyɛ kɔndɔm. Mepakyɛ daabi. Ɛyɛ a na ɛɛba a otu. Mepakyɛ daabi. Ɔde gu mu. Mepakyɛ ae. Ɛna anyem yɛ a wobisa wo sɛ deɛn nti na wanyem. Mepakyɛ ae. Obisa me sɛ deɛn nti na ma ma dwene ho a mente aseɛ. Menim sɛ bi a ɛyɛ agoredie na ɔyɛ dɛ ɔne me die. Nti ɛna ɛma mehu sɛ baako no a ɔkɔfaa no deɛ ɔnyem deɛ a. Ɛno deɛ ɔsɛ ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ ne deɛ. Wakɔfa ɔbaa foforɔ. Mepakyɛ ae. Ɛnneɛ sɛ wo wɔ ɔfo ntia. Because wo ne no na atena. Mo atena di sɛn? Mepakyɛ me, yɛ tenaa two thousand and five. Ɛnneɛ san kyɛ. Mepakyɛ ae. Two thousand and five. Mepakyɛ ae. Ɛbɛpem saa abiri mo first born no wɔ sɛn? Mepakyɛ ɔkɔ sixteen years. Sixteen years. Mepakyɛ ae. Ɛna wo ne no wɔ first one, nyinsɛn no baaeɛ no, ɔse nyɛ ɔnoa. Mepakyɛ ae. Enti kɔ yi gu. Mepakyɛ ae. Wantie ɛna awoo yɛ ɛna second one ɛnde ɛbaɛ ɔse wo second one no deɛ ɔse wo. Ɔse me wo me woo yɛ no ɔse ɔyɛ ɔbaa ɔhwɛ yɛ a ɛnam sɛ ɔbaa ne kra da deɛ wafa no saa. Ah bɛma no yɛfrɛ no sɛn. Yɛfrɛ no David Asante. Ɛna yɛwoo no da bɛn. Mepakyɛ yɛwoo no fiada. Efiada kofi. Mepakyɛ. David kofi Asante. Mepakyɛ. Enti wawo fiada. Mepakyɛ. Enti efi ayɛ ne ba. Mepakyɛ. Deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso ɛ. Ɛde deɛ ɔbaa bɛrima no deɛ ɔno nso wankasa. Na sɛ ɛno nso ɔpɛ ba, nyinsɛn no hyɛ aseɛ deɛ ɔse ɔmpɛ, ɛna wosan tena ase ara baa mu na agye wo nnan, ne nyinaa barima no se mempɛ, mempɛ nso na wagye na wawo. Adɛn deɛn nti na barima a wo ne no atena for saa ɛbere tenten wei na abɛ nyinsɛn a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ akwadaa no ɛnyɛ me deɛ, adɛn wo ne no te na amfa n'akyi? Woamfa n'akyi da? Wo ne barima no te no woamfa n'akyi amma no ankye wo da? Woyɛ sure? Asɛm no a me ne wo reka no, nɔkorɛ bi a ɛwɔ mu ka. Yɛreka w'asɛm ama wo. Sɛ wotie me, w'asɛm na yɛreka ama woɔ. Enti sɛ woanka nɔkorɛ a ɛwɔ mu ne yɛanhu baabi a yɛgyina a, yɛbɛka ara ne yɛasan atwa yɛn ho no abɛdi fɔ. Wo ne barima no tenaeɛ no, ɛfiri saa bere tenten bɛpem saa bere yi a woawo deɛ ɔnyem deɛ ɔtɔ so nnan yi a wonwuiɛ yi a ɔhyɛ wo yam. Wobɛtumi aka akyerɛ sɛ womfaa barima no akyi da? Ah Maame, mepakyɛ wo, memfaa no akyi da, na mmom nea ɛwɔ hɔ ne sɛ, me ne ne ntam. Womfaa n'akyi da, biribi wɔ hɔ. Mepakyɛ ae. Me ne ne ntam tee, me ne ne ntam tee a mebɛtenaa fie no, menim sɛ ebia yɛayɛ dɛn, yɛagyae. Ɛnna mefaa n'akyi. Obisaa me no, mekaa nokorɛ ma no yɛɛ dɛn? Ehui. Enti woafa n'akyi da, na adɛn na ama mebrɛ saa? Saa bere no ne yɛagyae. na moagyae na ayɛ sɛ woamfa n'akyi ba na moagyae nti nka worekɔ w'anim wo movie on. Saa bere na moawo sɛn? Nti ese ɔse sɛn? Akwadaa no a wonyem no no ɔse nyɛ ne dea? Ese akwadaa no wanya bosome sɛn wɔ yam? Six months. Na wobisaa no sɛ, Ɛdeɛn nti na David Asante, wo ne me teɛ na manyinsɛn na ase akwadaa no nyɛ ɔdea? Woabisa no? Mabisa no, ma. Ɔyɛ sɛn? Ɔka kyerɛɛ me sɛ, Ɛno deɛ ɔntumi nkyerɛ. Menkɔhwehwɛ bɛrima korɔ a me ne no nyem. Bɔkɔɔ deɛ? Mepakyɛw, aane. Ɔyɛ, ɔyɛ bɔkɔɔ? Saa na mebisa no. Ɛno deɛ, ɔyɛ. Ɔyɛ deɛn adwuma? Mepakyɛw, ɔyɛ steam bender. Ɛna ɔbaa foforɔ no a wɔne no teɛ no, watu akɔtena ne hɔ anaa ne nati fie? Mepa kyɛw, watu akɔtena ne hɔ. Ogya yɛn wɔ fie, new site na yɛn ayɛ dɛn, yɛ akonya a yɛtem. Mo a mo fie. Mepa kyɛw, me ne no a na sii fie no. A wo din wɔ krataa so. Mepa kyɛw, me din. David Asante, mɛma wo hɔ, mepa kyɛw, fa nidie ma yɛn, na gyaa sereɛ no a wo sere wɔ akyire no, anidie kwan so, mepa kyɛw paa, yɛn maa wo hɔ, nti wo deɛ gyina so kakra ma yɛn, yɛbɛba wo nkyɛn, sereɛ no a wo sere no wɔ akyire hɔ no, Ɛnyɛ ne die kwan so, ɛne deɛ kwan so, yɛsrɛ wo aa, fa ma yɛ kakra, yɛbɛba hɔ. Enti wagya mo asi new site hɔ ɛna watuti ɔbaa foforɔ so. Mepakyɛ ae. Saa ɔbaa no a ɔwɔ ne nkyɛn no, ɔne no awo sɛn? Mepakyɛ ɔne no awo mmienu, wama ɔbaa no saa nyem. Enti ɔno deɛ awowawoɔ na ɔmpɛ kɔndɔm so, nyinsɛn bɔs nyɛ me dea. Mepakyɛ ae. Kese yɛ nyɛ dɛn? Mepakyɛw ɔnhwɛ ma me nwo. Me wo wie a yɛn yɛ DNA test yɛ yɛ na sɛ ɛyɛ ne deɛ a yɛ bɛ hu nyɛ ne deɛ nso a ka a ɔbɔ yɛ bia no ma tua. Wo bɛ tua ma no yɛ deɛ adwuma? Mepakyɛw me hairdresser me sa ɛyɛ cleaner wɔ Dwoso government hospital. Ɛneɛ sɛ wo wɔ sika wo bɛ tumi atua David. Yes, madam. Of Asante Manhain. Yeah, now. Yo, Mr. Asante, na den na wo ne wo wife, eh, Sarah Omo, meboa sɛ saa na yɛfrɛ wɔ. Eh, ne guy name no no, Sarah Omo. Na wo ne Sarah anyinsɛn, deɛ di kan, wo se nya wo dea. Moatoatoa mu ara wo, a sɛsei deɛ ɔtɔ so nnan na ɛhyɛ ne yam yi. Adɛn nti na wɔba a wo ne no teɛ sɛ mpena wo nyɛ ne ho adeɛ mmom but wo mpena no no a wɔ bi anim na wɔ nyem aa sɛ nyɛ wo deɛ adeɛ nti a. Me ba kye oo ne nyinaa ne sɛ ɔte ne fie nti ɔba a. Mepakyɛ ma wo ne so kakra ma me wa yɛnte wo nka yie. Mebakyɛw a me sɛ. Mhm. Mebakyɛw ba. Ɛba. Aha. Mesi ne nyinaa ne sɛ me ne nna ne te ɛwɔ fie ɛwɔ abankuru. Abankuru no mu hɔ no na wɔyɛ me masɛm. Ɛna wɔde tu baa wɔ maame mu hɔ. Otu baa wɔ maame mu hɔ no wɔba koraa no no nso wankra anka nkyɛn me sɛ wɔkɔ ɔmaame mu hɔ. Ɔka kyɛn me sɛ wɔkɔ adwuma aba. Mebaeɛ na ɔnni hɔ. Ɛna mefrɛɛ no, mefrɛɛ no ɔse ɔpɔn adwuma no adeɛ asa nti wantumi. Afei na ɛɛ boy bi te ɔmo fie na ne safoa wɔ ne hɔ. Nti ɔbaa hɔ anwummerɛ, ɔbaeɛ no ɛna ɔse ɔɔkɔ na abɔ nine. Ɛna mese adɛn nti na ɔɔkɔ? Na ɔsɛ bɔe no a ɔte wɔn fie hɔ no, ne safoa wɔ ne hɔ. Na ɔsɛ wɔ ne safoa deɛ, ɛɛ dɛn na ɛbaa wo hɔ? Na ɔsɛ ɔgye safoa no yɛ a na ɔkɔsiesie ne dan mu hɔ ma no. Nti, in fact, ɛmaa me bo fui paa, na megyae. Nti, mesan baa fie hɔ biom, na ɔnni hɔ. Na yɛ sɛ wɔkɔ bɔe no hɔ wɔ poultry. Nti mede abufuo koraa kɔɔ hɔ. maa mekɔtoo no. Sɛ meka sɛ mammɔ no a, na meretwa ntorɔ. Ɛmaa mepaa no sum. Ɔbaa a, ɔbɛbɔɔ n'abusuafoɔ nso amanneɛ. N'abusuafoɔ kyeree me too mu. Enti yɛyi yerɛ no, ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ wɔanyam abɔfra no a ɛyɛ barima no. ho. Na me nso wɔ pii, sɛ wɔanya mo deɛ a menni problem, wɔbɛtumi awo. Mister Santi me pakyɛw keka ho kakra ma me wai saa bere no na akora no a wɔhyɛ ne yam a yɛkye wo too mu no na ɛyɛ wo ba a ɔtɔ so sɛn? Miɛnsa. Okay yɛtie wo, keka ho kakra ma me. ha nti ɔbɛpa akyɛ ɔka kyerɛ me sɛ wɔnyɛ mo na ka kyerɛ sɛ ok wɔnwo no ɛna ɛtwaa so nti ɛnum ɛmu hɔ naa no ɛna ɛɛ ɔsaa bɛɛ fie ɔbɛɛ fie no saa berɛ ne yɛte abankuro hɔ a ɔbɛɛ fie no ɛna ɔkra me sɛ ɔkɔ all night aba nti all night no mu no saa berɛ nso na ɛɛ me ne no akɔ asɔre panin hɔ a ɛyɛ ɛɛda hɔ aka akyerɛ no a tam a yɛbɛ ɛbɛyɛ ne ho adeɛ na yɛayɛ biribiara awie nti yɛkɔbɔ ɔsɔfoɔ amaneɛ adeɛ kyee Monday ɔka kyerɛ me sɛ wɔkɔɔ all night wɔ agya hɔ na nɛɛseni bi so te wɔn fie hɔ a ɛyɛ efie bɔn ɛbɛn ho ɛyɛ gyina pii efie ɛhɔ na na ɔte. Na wakɔda bɛɛma no hɔ wɔ kɛntenkorɔ no, na bɛɛma no, ɔmo atu afiri ha, na wakɔda bɛɛma no hɔ wɔ kɛntenkorɔ no, bɛ ɔka kyerɛɛ me sɛ wɔɔkɔ all night. Bɛɛma bɛn deɛ ɛyɛ a na ɔkɔ prapra ne dɛm ma no no? Me paakyɛw ɔno nso nko. Ei! Me paakyɛw ɔno nko. Mm. Bɛɛ ayi ɔbaa no de Gifty ne kunu. Ɔyɛ nɛɛseni na ɔgye so government hospital na wɔyii no kɔɔ Asienimpɔn hospital wɔ hɔ na ɔkɔdaa hɔ ma adeɛ kyeeɛ. Mefrɛɛ no frɛɛ no frɛɛ no frɛɛ no ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔkɔɔ night nti mefrɛfrɛɛ wɔn a wɔne wɔn ɔkaa sɛ wɔne wɔn kɔɔ asɔre no wɔn nso ka kyerɛɛ me sɛ wɔamma. Ntsi ekyir a mefrɛɛ no, ɔpekeeɛ na kyerɛ sɛ bɛrima rekasa wɔ ekyir. Me ne no kasaeɛ no, bo fuui na ɔkatee kɔɔ no. Sarah yɛ ampa a. Mepakyɛ wo boa. Kyerɛ me mu yie ma ma ma ma ne so ɔhu how a wo kunu si kasa yɛte ne nka yie asɛm a wo kunu ka bɛɛma a wɔdi kan ɛbɛtwa mu kɔ wei yɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɔɔkɔ all night wɔfrɛ wo bɛɛma na ɛkasa wɔ akyire ɛyɛ nokorɛ. Mepakyɛ deɛ ɛteɛ ne sɛ. Mae no yɛ ne na na ɛte yɛ fie ɛna ɔtuu yɛ nti ɔtuu ɔka yɛ sɛ me ma ɛa me mɛyɛ dɛn me mɛsrɛ ɔmo nti na me nnya kwan nti mewɔ hɔ na ɔfrɛ me sɛ Nadi ɔwɔ fie nti me nyɛ dɛn me mmra ɛhɔ mɛhwɛ baabi a ɔmo yɛ dɛn ɔmo te ɛna ɛmaa me yɛɛ dɛn me kɔɔɛ. Wo kɔ no wo kraa David Asante sɛ wo kɔ papa no hɔ? Me pakyɛ daabi ɛdeɛn nti na wankra wo kunu a wo ne no teɛ sɛ bɛɛma a ɔte fie a

Ok sesei no deɛ wadi kan no ɔkɔ na all night no nso a wokɔ a wo kunu frɛ wo a wamfa a akyire wɔfrɛ wo a wɔtee bɛɛma ne wɔ akyire a wode abufuo katee kɔɔ nanso na ɛyɛ bɛɛma bɛn a. Mepakyɛw boa saa bra no ano ɔɔka. Mister Asante. Na nea ɔka ayi deɛ ɔyɛ poultry farm no me me yɛne ne nyinaa nna te fie. Saa tam no nyinaa ne yɛn ntam ayɛ dɛ ate ɛna na mewɔ me maame mɔ ne awo yɛ nkwala a ɔmotɔ so mmienu eti na mɔ me maame mɔ no ɛna bɔy no yɛ ɛna ɔsɛ menye ne sa fan yɛ dɛn ɛnkura na ɔbɛma ne nua bi aba abɛ yɛ adeɛ wɔ hɔ ama no eti bɔy no ne nua no anyɛ amma eti wo saa ta na ne magya na ɔfrɛ me sɛ wo hia mɔ fie ɛna mekɔɔ yɛ eti mekɔɔ yɛ no obi a ɔne magya deɛ mentumi nna hɔ ma ade nyɛ dɛn ɛnkye me ɛna me meyɛɛ sɛ obi de sa fa ma ɔsɛ a dan ma ade nkye na ɔsɛ daabi mɛkɔ. Etu yɛ na ɔse minnya ka, mese minnya ka koraa, mɛnante ayɛ dɛ ɛde boy no key no abrɛ no efisɛ wafrɛ me nti mfa key no nso nyɛ dɛ ɛntra ha, ɛyɛ obi dea. Ɛna menantee ara na mede key no yɛɛ dɛn? ɛbraa boy no. Ɛno nti na ade kyeeɛ na boy no frɛɛ me sɛ ɔɔkɔ adwuma na mese oh yoo yɛate. Enti neɛ sister yi kaa sɛ menkɔgye abɛ yɛ dɛn ɛwɔ boy no hɔ na mese yoo. Na mekra sister no sɛ sister Gifty meekɔ Boakye hɔ ayɛ dɛn akɔgye abɛ no aba na ɔse yoo kɔ kɔgye bra. Mekɔɔ hɔ no, akwansima na minyaa kɔɔ. Na meka kyerɛɛ bɔe no sɛ, 'Ei, me kunu afrɛ me. Ma menyɛ dɛn? Ma menkɔ no? Ɔno de, minnim no. Ɛnkyɛ ho nso ɔbae, na obedurui. Ampa ara nso, mekae ara na oduruu hɔ. Na woankra no sɛ worekɔ all night ɛna ɔfrɛɛ wo? Mepakyɛw, ɔno deɛ, mankra no sɛ merekɔ all night. Na all night deɛ no nso ɛ? Ɛno, mankra no, pa, maa no. Deɛ wokaa sɛ worekɔ all night no, ɛno nso wokɔ all night ampa anaa wofaa baabi? Mepakyɛw, mankɔ all night. Ɛna meka sɛ, man no frɛɛ me na mekaa sɛ, ɛnde merekɔ akɔhwɛ baabi a wɔyɛ dɛn? Wɔte no. Ɛna ɔse wokɔɔ all night no? Mepakyɛw, ae. Mister Asante. Toa w'asɛm no so, yɛretie wo. Na wei no nyɛ deɛ ɛdi kan, deɛ ɔnyinsɛn first one no, wokaa biribi, second one, third, sɛsɛ deɛ ɛtɔ so nnan na ɛhyɛ ne yam yi, adɛn nti, nnum, deɛ ɔtɔ so nnum na ɛhyɛ ne yam yi, adɛn nti na nyinsɛn biara a ɛbɛba, wose ɛnyɛ wo dea, na wonnya no kwan ma no nkɔ, na still no ara wosan di gu mma nyinsɛn no ba? Sɛ ɔkaa sɛ ɔrekɔ ɔsan kɔfaa mpena third one nadamfo baako a yɛfrɛ no Akua ne mpena adamfo ɛna ɔkɔfaa no third one ɔka kyerɛ me pɛn sɛ ɔnwale biom mekɔbɔɔ ɔmaame ne ɔpapa amaneɛ ɔmaame ne ɔpapa ka kyerɛ me sɛ ɔmo ntumi ngyina saa asɛm no so ngu awaleɛ no. Woyɛ ne ho adeɛ. Me pa kyɛw daabi. Enti awareɛ bɛn na busuani ntumi nyina so nwu no? A wɔn se me ne no na awo nti ɛyɛ me yere no no nti Enti ɔntumi ntua so nti automatically meyɛ wawo nti ɛyɛ ɔyere. Me pa kyan. Na adɛn nti na wɔ ba a wo ne no teɛ na wo a wonim sɛ ɔbaa yi sɛbi ɔyɛ ba adwamanfoɔ wɔfa makyi wrɔfrɔf wɔsi akyire awia mu deɛ wɔpɛ paa na still wo kɔ so ara ne no tena ne no da ma nyinsɛn san ba? Mepakyɛw ɔno na mekyerɛ omu deɛ nti a me mese saa nyinsɛn wei no ɛɛ me nfa ho na me mma ɔnfa nsi me nkyɛn no Bronya no mu no ɛna ofiri aha kɔɔ Mfante ɔdii kan kɔɔ ne nua hɔ wɔ Accra na me ba no deɛ ɔtɔ so second one no ɛwɔ ne nua no nkyɛn nti ɔkɔɔ hɔ no ɛna meka kyerɛɛ no sɛ meka kyerɛɛ onua no sɛ ɔno na ɔdi wei no akyi na meka kyerɛɛ no sɛ Nneɛma seiseisei Sarah eh, ahonidie ɔmpɛ. Ɔtumi sɛ ɔku nneɛma si hɔ bu a three days four days koraa no ɔnsii. Ɛti ɔno na ne nua no no mentumi mmɔ obi amaneɛ but ɛyɛ ne nua no a ɔdi n'akyi no deɛ waba ne nkyɛn no ɔne ne nkasa na ɔnhu how a wɔbɛsi ayɛ dɛ atu ho anammɔn. Ɔbaeɛ no, ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ, Me magu n'anim ase akyerɛ ne nua no, enti me me nkyɛn, ɔnsi me nkyɛn bio. Ɔfiri hɔ no ɔkɔɔ Mfante, ɔrekɔ Mfante koraa wankra me. Ɔkɔdii three good weeks. Three good weeks no akyi na ɔbaeɛ no, wansi me nkyɛn ara da. Enti ɔyaree nnansa yi mu hɔ, ɔyaree bɛyɛ, ɔyaree mfa sɛ ɛrekɔ two months, ɔyareeɛ. Ɛna wɔn kaa sɛ me mmɛfa no mfa nkɔ hospital. Ɛna me se wɔ aberɛ a ɔmma me nkyɛn, ɔnsi me nneɛma, ɔnnoa aduane ma me nni deɛ, ɛnyɛ adeɛ a me mɛba fie hɔ sɛ meba abɛfa no de no akɔ hospital, menyɛ. Nti ne soa na ɔde no baeɛ no, ante ama ɔde baeɛ, mebɔɔ no amaneɛ. Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ me menyɛ. Nti ɔno koraa ne phone ɛna ɔde frɛɛ me a me ne no kasaeɛ, ɛna me se menyɛ. Ɔfrɛɛ me maame kɔɔ ne hɔ wɔ efie, ne store. Meka kyerɛɛ no sɛ me deɛ memfa no nkɔ hospital nti ɔmaa me na ɛde no kɔɔ hospital ɛna ɔbaa yɛn adwuma mu hɔ ɔbaa yɛn adwuma mu hɔ sɛ wɔde no akɔ hospital na wabɔ katuo nnɛ Ghana nti ɔreba abɛgye afiri m'adwuma wura hɔ ɛmaa m'adwuma wura frɛɛ me nti mekaa sɛ mentua na m'adwuma wura kaa sɛ sɛ meka sɛ mentua a na magu ne ho fi nti no ɛma mengyina n'anim nka saa nti memfa sika no ɛma maame no na ɔnkɔ ɛna meyii sika no de maa maame no. Meyii sika no de maa maame no. Ɛɛ ne three days na mekɔɔ hɔ na meka kyerɛɛ no sɛ ɔnyem. Ɛna ɔse wɔnyem na nafunu no deɛ saa ɛba a na atwe, ɛba a na atwe. Ɛna meka kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ nyinsɛn enti wɔnhwɛ. Na saa bere no na Mister Asante wo ne no ada? Mepakyɛw daabi. Sarah, Ma. Saa bere na ɔne wo nnae ɛna ade nyinsɛn akɔhyɛ no? Mepakyɛw ɔboa na ɔne m'ada. Ɛbere a ɛtwa to a wo ne Sarah daeɛ ɛyɛ da bɛn? Mepakyɛw bere a me ne no daa retwa toɔ koraa no yɛ last last month a ɔbaa hɔ ɔbaa ɔbaa hɔ ɔbaa hɔ wɔ fie. Last month deɛ ɛhe a na kyɛ sɛ nyinsɛn no wasan kura gugu so meboa. Mepakyɛw tie me ma me kasa nie. Ahaa nyinsɛn no last month no a woka na ayɛ sɛ nyinsɛn no wasan agugu so. Ɛhɔ na meme de huu no yie sɛ wanyam. Enti nyinsɛn a ɛnyɛ wo dea no woakɔ akɔgugu so. Ɔbaa yi baeɛ yi, ɛ, n'afu bɔ so. Sɛ wopɛ sɛ yɛma no sɔre na wɔn a wɔhwɛ no wɔ Facebook, YouTube ne TV so hu n'afu a, sɛ ɔbaa nyem na sɛ last month pɛ na akɔhu sɛ wanyem a, nka n'afu saa bere yi ɛnuru sɛ saa na ɔnya bosome sɛn? Ɔkɔ bosome nsia. Ɔkɔ bosome nsia, enti ɔyɛ ɔbaa pemfoɔ a ɔnam. Na sɛ ɔka sɛ, 'Wonnim sɛ wɔnyem, ɛnna ɔne no kɔdaeɛ a, mente aseɛ. Wɔne wɔwɔ afuro, wɔto wɔne wɔwɔ afuro. Enti no, eh, me mehuuiɛ no, ɔbaa hɔ no a, mehuuiɛ no, ɛnna me, meka kyerɛɛ no sɛ, Adeɛ a mekaa ho asɛm no, woka kyerɛɛ me sɛ ɛnyɛ nokorɛ, but ɛyɛ nyinsɛn. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ ɛneɛ ɔbɛkɔ hospital akɔyɛ dɛn? Akɔhwɛ. Ɔkɔɔ hospital baeɛ na ɔbɛka kyerɛɛ me sɛ doctor se wɔnyem five months. Ɛna me sɛ sɛ five months deɛ a ɔnhwehwɛ bɛrima korɔ a ɔne no nyem na because saa five months no me ɔnsi me nkyɛn. Ɛnti saa five months no nyinaa na wo ne no nnaa da? Mepaakyɛw na me ne no nhyiaae. Mm, Sarah ampa? Ma, mpakyɛ ɔboa. Ɔba fie nyinaa ne me bɛda. Ɔba fie ɛne me bɛda. Ɛwɔ baabi a mefa da mo wɔ. Wo papa mo fie? Mepakyɛ ae. Ɛhɔ na ɔbɛto ne ntɛm sradeɛ. Mepakyɛ ɔba hɔ nyinaa ne me bɛda. Ɔde moto ba ɛbɛfa me, bɛyɛ nine to ten. Mhm. Ɛbɛfa me nyinaa de me kɔ fie. Sɛ ɔgyina hɔ ɛka kyerɛ me sɛ ɔsɛ nyinsɛn nyɛ ne dea deɛ a. Mister Asante. Enti ɛsɛ wokan kosi sɛ saa bosome num no a last month, bosome a ɛtwaa mu, wo ne no kɔdaeɛ a woakɔgugu nyinsɛn no so no, wo ne no nhyiaa da, enti ɔnkɔpa akwadaa no papa. Saa na akaeɛ. Na asɛm a woreka no, ebia, ebia na saa bere no na ɛyɛ abufuo ne ahopopoɔ na ama, woma, ɛmaa wode kaa saa asɛm no. Enti ɛnnɛ yi a yɛne wo rekasa, Yɛ a yɛafrɛ wo wɔ Ɔyere Pa so, twelve September twenty twenty two no, wobɛsan Kasi so dua sɛ Sarah Omo nyinsɛn no a wɔnyem no, ɛnyɛ wo dea. Yeah, because sɛ w'amma hɔ a. Mister Asante, m'asɛm na mebisa wo no, yi m'ano sɛ deɛ ɛteɛ, nyinsɛn no wobɛKasi so dua sɛ ɛnyɛ wo dea? Aane. ɛnyɛ wo deɛ a. aane because ɔ ɔbaeɛ na ɛmaa mehuu sɛ ɛɛ nyinsɛn wɔ because saa berɛ no saa month no a ɔka no nyina saa five month no it is a so ɛyɛ me deɛ a ɛyɛ dɛn na wɔn antumi ammɔ me amanneɛ anka nkyerɛ me sɛ wɔnyam through ayi saa one month two month three month up to five months ansa na me mebɛhunu a ɔbɛka akyerɛ me sɛ wɔnyam. Wei yɛ question saa adɛn nti na dadaada wanka nkyerɛ no a n'ano yɛ na aka akyerɛ no. Maame paatwo me ba ɔtɔ so nan no ewiaa me. Akoa no anka ne ho da wɔ me yɛ nkɔpem sɛ yɛyɛ me operation. Wei sɛ nso saa, wanka ne ho da. Eti yɛ na me nhu sɛ nyinsɛn na me yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Eti yɛ ya me me ka kyɛn, wo ka, wo bɔ ma maneɛ sɛ me nyem no. Na me se ah, mafu na ɛyɛ a na ayɛ kɛse. Saa bere nyinaa, bosome num no nyinaa na obu wo nsa? Me pakyɛ, na me mu me nsa. Ɛnam family planning na me kɔ yɛɛ yɛ no, enti na me mu me nsa. Na ɔbaa a wawo ɛmamu nnan, deɛ ɛtɔ so num, Bosome num a mowɔ nsa da biribi a moahu sɛ ebia family planning no koraa no ɛde nsunsuanso bɔne bi abrɛ me nti menkɔ ayarsabea nkɔ nkɔ kyɛke. Mepakyɛw ɛna na me a me yɛɛ mistake wɔ hɔ sɛ ɔkɔ sɛ ka me kɔ kyɛke no mankɔ kyɛke nti yɛ ɔno no ka kyerɛ me sɛ mafu yɛ a na ɛyɛ kɛse na me so nea ɔma me sika no menyɛ dɛn menkɔ hwɛ a dɔkorɔ nti ɛma me yɛ dɛn ɛyɛ saa ɔka kyerɛ me sɛ ɔnni sika a ɔde yɛ dɛn ɛma me ɛti na m'adwuma a mekɔ wuraa mu no bosome no so yɛ ma me pay na me first pay no a na mede mmirika kɔɔ adwo so living waters na mekɔ kyɛkee kɔ kyɛkee a mehuu sɛ menyem no na ɔno no ɔdi kan ɔka kyerɛ sɛ ne maame awu eti ɔweɛ na mefrɛ no fon so ka kyerɛ no sɛ ohia mɔ fie na nyɛ fon so na mene no bɛdi nkɔmmɔ ɛna mekɔɔ no hɔ nti mekɔɔ no hɔ na meka kyerɛ no sɛ sei na ayɛ dɛn aba ɔka kyerɛ sɛ sɛ saa na aba deɛ a eti kyerɛ sɛ mede me ho bɛhyɛ no force na yɛ sɛ mene ne da na mede nyinsa no ahyɛ no Saa bosome num no a na wommɔ wo nsa yɛ a na wonnim sɛ wonyem no saa bere nyinaa na ne ne da? Mepaakyɛw na mene ne da. Ɔba fie ma me ne no da. Ɔde moto ba fie bɛfa me de me kɔ. Mister Asante, Yes ma. Na sɛ deɛ wo we nti adɛn nti na abɛdi na sɛ pregnancy no ɛnyɛ ɔdea? Maame ɛna me dii kan kyerɛ mu kyerɛ wo no me sɛ ɛfiri Buronya no mu a ɔkɔɔ ne nua no hɔ kɔfaa me ba no baeɛ a ɔfiri hɔ kɔɔ Mfante no de bɛsi saa bere no nyinaa no me nkyɛn na ɔnsi hɔ. Okay, sɛsɛ no wonim sɛ Wɔ ba nye mo a yɛntumi nyɛ DNA sɛ wonim saa enti yɛntumi nyɛ DNA no ɛna wo nso ne bɛɛma a wɔne wo teɛ yɛ abusuafoɔ nim sɛ ne mpena ɛne wo ɛwom sɛ wo nyɛɛ ne ho adeɛ nanso wo ne no wɔ mma nan wei tɔ so num ya ɛɛba enti hwɛ no mma ne nwo ɔwo wie na sɛ DNA ɛna abɛyɛ sɛdeɛ wɔ ka sɛ DNA no wo yɛ na sɛ ɛbɔ no a wɔnoa ɛbɛtua sika no na mo nyɛ DNA no na biribiara nkɔ nkɔ twa Enti saa bere deɛ ɛsɛ sɛ wohwɛ no ara kɔpem bere a wɔbɛwoɔ, ɔkɔ bosome nsia, anaasɛ bosome nsia mu a na ɔwɔ yi, aka bɛyɛ sɛ bosome mmiɛnsa ne kakra na akwadaa no aba, nti wei deɛ eh, Mister David Asante, ɛyɛ serɛ ne yɛbɛserɛ wo, wei nyɛ wɔ hyɛ, yɛserɛ wo a hwɛ no, ɛma no nwu nwo, ɔwo wie a na mo ahu kwan a yɛbɛfa so. Ante na. Mister Asante, MFK nie. Me, okay, ma me efe. MFK Frimpong ma yɛnkɔ yɛn anim. Mepaakyɛw eh, sɛ ade a na meka sɛ ɛnyɛ me dea no, sɛ ɛyɛ me mhm. dea a, busa ne sɛ ɔkɔɔ hospital na ɔkɔdaa hɔ no, eh, yeyii no no, wotumi kaa ho asɛm kyerɛɛ me anaa? Because mebaa hospital hɔ. Nna me maame bebusaa no sɛ, Ɛɛ, ɔbaae, dɔkta baaeɛ no, ɔse sɛn? Ɔse dɔkta mae, na dɔkta ba a, ɔbɛka ho asɛm akyerɛ me. Bɛyɛ saa berɛ no nso so no, saa Nia yi no nso wanka ho asɛm ankyerɛ me. Adeɛ kye anɔpa a, merekɔ fie hɔ akɔma nkwadaa no sika no, mekɔɛ no ɔwɔ fie hɔ. Nti ɔnyaa saa sika no wɛi, ɛna afei ɔde kɔyɛɛ tua hospital bill no. Mister Asante. Wei deɛ woa wonim sɛ Sarah nyinsɛn wom, ɛna meka no ɛyɛ kyɛw pa na yɛde ma woɔ, sɛ wobɛba wobɛba fidua mu a na yɛne wo ahyia na yɛahu kwan a yɛbɛfa so kɔsi berɛ a wɔbɛwoɔ na yɛahu sɛ deɛn ne nea ɛbɛyɛ anaasɛ akwadaa no bi koraa wɔ hɔ a mmerɛ a na ne hwene anaa n'aso koraa asɛ wo wobɛka sɛ ah wei deɛ ɛyɛ me dea na yɛahu kwan a yɛbɛfa so nti firi saa berɛ yi akɔpem berɛ a wɔbɛwo deɛ anidie kwan so hwɛ no ara ma ne nwo nwie ɛma ne mfa trɔma ne pressure nkɔ nkɔ wo mma biribiara nkɔyɛ no nti yɛsrɛ wo a Nyame yɛ adom a ɔkyena nka ɛbɛhia wo ɛwɔ yere pa fie ha. Mepakyɛw ɔkyena nya mboa deɛ a menya ho. Mepakyɛw dabɛn na abɛnya ho. Week wei mu deɛ meyɛ busy sɛ nka yɛbɛtumi ayɛ no next week deɛ a. Enti ɛnɛ no a wɔtwe wobɛtumi aba. Mepakyɛw nyame yɛ adom ne duru a. Yɛate yɛdaase paa David Asante yɛda wo ase ma yɛmfa wo nsi ha nti ɛnɛ na awɔtwe Sarah yɛne wo wura bɛhyia na wahwɛ wo ara ma wawo nyame yɛ adom na wasoɛ wo asomdwoeɛ mu ɛma awo fa ho fa wo ba a na DNA na ɛwɔ hɔnom a sɛ wagye atom sɛ ɔyɛ DNA na ɛbɔ na sɛ akora no nyɛ wo wo ba a wobɛtua ɛka bi a wɔbɛbɔ ama no mate nti Ɛɛ yɛmfa wo nsi ha. Nti Adwoa ma yɛnhwɛ feedback bi aba a fa ɛno twim na yɛntɔn nneɛma nkɔ yɛn anim. Ɛyɛ yɛn nua yɛn sista panyini ɛyɛ yɛn sista ɛɛ Mary sista Mary ɛɛ saa berɛ yi deɛ ɔne ne dɔfo n'adeɛ nyinaa ɛyɛ Peter Esuan Mary Andɔ ɛɛ wɔno ɛna ɛbɛyɛ wɔ kunu ɔde Kwadu ɛbɛbɔɔ no sa bɛɛma no ɛɛ saa berɛ yi wɔnhunu deɛ wɔyɛ so Enti barima no aka sɛ ɔrenware no biom. Marianne dɔ se atena mfeɛ aduonu mmiɛnsa na ɛrekɔ yi, wonware me biom a, ɛneɛ so mina menkɔ. Ampa ara, yɛn nua a ɛyɛ petee sɔn, Pristy a ɛna ɔbaa yi ne barima a wɔte, ɔbae, ɔbɛgye too mu. Mary se wɔnsum no five hundred million. Yɛbobɔɔ so a, yɛn nuabarima no srɛɛe, ɔse ɔbɛtumi atua 300 million ka ne sika no, sika dadaa nom 300 million. Barima no gye too mu hyɛɛ yɛn bɔ sɛ wantumi amfa no nyina mpo amma a, wɔde bi bɛba. Ɛnnɛ, ɛberɛ a barima no hyɛeɛ no, wɔdi ne ho ni, wɔdi ne mmerɛ so, wɔdi ne mmerɛ so. Wɔde sika nom ka ne sika dadaa no, 150 million, wɔde aberɛ yɛn nua ɛyɛ Mary Andor. Wɔahyɛ yɛ sɛ December ɛyɛ Buronya bosome da ɛtwa toɔ no wɔbɛsan de 150 million aka no asan aba. Nkwadaa no yɛ nnan, mmienu afiri yɛ nua no nkyɛn. Bosome biara no wɔma wɔn sika no 4 million. Saa berɛ yi deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa nya mfeɛ du mmiɛnsa nti no yɛ nua Piteson se Nyankopɔn ayɛ adom a ɔyɛ abarimaa a ɔkɔfa no akɔ ne nkyɛn. na ka abɔfra koro pɛ, ɔbɛkɔ so atua sika four million no. Saa berɛ yi nso, yɛn nua no se wɔpɛ sɛ wɔtu na wɔkɔ Nkran kuropɔn mu kɔpɛ dan. Yɛn nua no se wɔnkɔpɛ, mpo deɛ ne ho bɛso no, ɔde bɛsɔ ne so. Enti na deɛ yɛn nua no ayɛ akɔduru. Enti Peterson, seesei wɔse plot no a ɛda hɔ no, wɔreyɛ ho nkrataa na wɔsan de apii ne yere no nso. Nyame yɛ no adom a, Wɔbɛsan aboa na wɔn nyinaa abɔ pirebuo bi de ama wɔn mmɔfra no de agu mu, sɛdeɛ yɛn nua Peter, wɔne Mary Andor, de akɔsi sɛ ɔse ɛfiri saa bere yi ankɔpem December deɛ na ne sika no 15000 no na watua awie mm yoo yɛbɛtɔn adeɛ na yɛwɔ donation bi wɔ ha ɛɛ ceo baako ɛredi nawoda enti ɛnɛ ɔse wɔba abɛyɛ adɔeɛ de ama ɔyere pa afotuo ne wɔn a aka, nyanka ne adeadeɛ a enti Eddy's collection wɔpam adeɛ wohwɛ ɔno ankasa adeɛ a wapam ne ne tape measure ɛda ne kɔn mu ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ae wɔyɛ guy wɔyɛ guy Akwaaba me nua bɛma ee me nua kasa den ma mmea na birthday no wadi ama no aboro so happy birthday Nyankopɔn nhyira na ɔma nkwatenten ahoɔden wɔ mu na awia yi Ɛsɛ metaa tie mu. Mm. Na me birthday aso. Ɛnɛ nso yɛ me kra da. Okay. Ɛsi pɛpɛɛpɛ. Mm. Ɛsɛ me ba. Na me de deɛ hyɛ envelope yi ama mo. Mm. Ɔno yɛ tɔ awodeɛ bi ano. Oh okay. Nti wo de brɛ ama ya ya de atɔ bibi anom. Oh nyame nhyira o. Ai wo ma Derek ani ade ɔde ne nsa aka na koma. Ai. Alright CEO yi a ɔwɔ Edis collection na Edis collection wo pam nneɛma no wɔ he? Apaja fie mu Doctor Mensah ɛhɛ yɛ. Ɛhɛ yɛ a wahu. Wo pam mɛma nkoa anaa mmaa deɛ ka ho? Mɛma nkoa a ɛmaa no yɛ top and down. Okay okay sɛ wahu wahu me me producer teatea Derrick ɔno sɛ opa ma na ɛnni material bebree ɛna wohwɛ me producer Omega nso sɛ ɔno sɛ korokorowa ɛnni material bebree na me ne Auntie Adwoa deɛ gye sɛ three years three years yɛ deɛ ɛpa akɛseɛ nti ana adeɛ ɛde abere Nyame nhyira paa sɛ wakae yɛn Nyame nhyira no ɔnyɛ ɔkɛseɛ na wonkyia wo yere. Oh, mekyia my wife, Empress. Oye ne deɛ empress baako pɛ. Ahaa nti kyea ne ɛna ka asɛm fa no ah. Meda ase ɛnɛ wo surprise me nyame nhyira wo paa. Dabi ka ne yie na empress. Mepɛ sie mepɛ sie Nana Yaw mekyea no. Enti ɛnɛ empress wa surprise wo ɔne wo workers nyinaa wo kyea wɔn mu ɛne anadwo yi deɛ te wo kɛtɛ ka te wo kɛtɛ ka ee te wo kɛtɛ ka. Too katakata adwen deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa Ceo yɛda wo ase paa Nyame nhyira wo Nyame nhyira wo Nyame nhyira wo paa nti Ceo a ɔda Edis collection.